Haut passend zum Nintendo Switch Sports Switch Deel, net wéi Play oder wéi Sports wéi fréier dat ëmmer geheescht huet, mä mer dann haut um Youtube Channel e klengen Best of Video vu läscht Kéier vun der online Demo Versioun wou ech bessen op mengem Twitch Channel mech amuséiert hat. Dir gesitt hei zwou oder dräi gutt Partien, bëssen sou first impression, first look an da kënnt iech da bëssen och är Meenung zum Spill maachen ob der et sollt kafen oder net. Ech denke fir den een oder aner TL Treff wier dat hei interessant an ech hoffen am TL Discord kënne mer bëssen hei driwwer diskutéieren. Wéi gesot e klenge Best of vu mengem eng Stonnen Steam am Mäerz. Elo fir de Release wou ech iech hei presentéieren. Ech hoffen de Video gefällt iech an wee wees vläit gi mer all déck E-Sportler an deem heite Spill. Vill Spaass mam Video. Also soe mer esou Ergometer steet hei, dat nennen ech emmer Velo. Dat hu mer mol hei, wahrscheinlech kréie mer do laanscht d'Baken. Dir wësst jo hei ass alles live an elo gëtt e klenge best of Video gewiert, da schneide mer dat eraus. Oh wat hie scho do fuchtelt, ëm Gottes Wëllen, ech hu elo schon Angscht. Ech mengen, ech muss mäin Testament hei ënnerschreiwen. Hie weess scho wéi dat Spill geet. Flucht laf vill ronderëm. Nee, ech bleiwen einfach defensiv. Ech maachen am Fong guer näischt. Ech waarde just drop, datt hie elo. de Feeler mécht, ze ongedëlleg gëtt, well ech hu e bëssen d'Gefill, dat do kéint e klengt Kand sinn, wat einfach net traut. Mee ech, ech hu kee Problem domadder, ech ka waarden. E klengen, klengen Zucker hei gemeet. Voilà, an de Karo ass. Du kanns just déi dräi Spiller spillen. Ok, da Merci fir d'Info. Dann hu mer am Fong enk alles duerch. Ass schonn e Video vun 20 Minutte méiglech, dat stoung puer 10 hunn d'Schoft kritt, wir hätten eng besser Bowlingroll heierno, Ronn, pardon, dat wor schonn, also ech haal e bëssen Angscht mat sengem Rang do schonn, geet lass, ok et geet lass, ech mengen et huet scho keng Loscht méi. Sou, dat war e kleng Chaos, mee ech si jo scho e bëssen agespillt. Also mir sinn als Ufänger, als KFC-Vertrieder, deet mer leed, datt den Telltag net dran ass, mee do schwëmmt e schéin doënner. Also ech fannen dee Modus do scho cool, gesäit och cool de Back an alles aus, sou an engem Haus am Fond Swimmingpool. A mir hunn dann Novato, Alloy géint KFC, Bendeca. Also kleng Erklärung enke dozou, datt hunn dräi Vdreitinne wou ech den Tag dran hunn. Ah merci et spill ok et ass e komplette fail dat gëtt herno am video erausgeschnidden keng angscht sou ech ware frou wann och déi aner modus och kënne bësse spillen also et ass elo wierklech hei een ee battle mat nämmleche schwerter gesi bësse komesch aus déi energieschwerter ja et schéngt bësse profi schonn drop ze sinn Oh, hatt ka besser fuchtelen, okay. Dat ass okay, hatt do ass e Profi. Ech hu Respekt fir hatt, awer dat do, hatt ka sech och scho maachen. So, wann s nach Feeler méchs, bass de raus, ne? Dat weess de jo. Okay, dat leck ech elo. Et huet e Muff drop, wou ech net weess, wou deen... Boah, bizarr. Dat ass richteg Pardon fir den Ausdrock, mee dat ass richteg gutt, dat do. Okay, all Respekt dann dofir, mee ech weess net, firwat déi ënnescht Muffs do drop huet. Dat schéint da schonn en Trick ze sinn, dee mir nach net eraus hunn. Dat einfach vun ënnen dran ze knuppen, do war ech e bëssen iwwerfuerdert. Mee bon, muss nach eng Kéier hei fir Iech kënne weisen, dat och ka verléieren. Dat kann och komplett aneschters halen. Ech mengen, dat spillt wierklech richteg. Dat steet grad viru mir bei der Tëlee. Sou, en Match KO war zwar e bëssen, mengen ech, elo iwwerfuerdert. Wollt mech dat eng Kéier gewonnen loossen, hätt ech d'Konsole et ausmaach. Gëtt erausgeschnidden. Jo, jo, Oliver, ech kucken einfach, wat am Best of sou dran ass. Mee bon, ech denken, dat do kann ech och eng Kéier dran huelen, wann een dat do wëll kucken, wat fir e Schëld dat do schonn ass. Wéi hatt dann do ëmmer eraschléit, ech verstinn dat grad net. Sou dee Move. Oh, wat hatt do duerchdréint, gell. Dat ass, dat ass mensch richteg rosen op mech, déi Madämmchen do, he. Ech well jo näischt soen, ech well dat do riicht zersachen, mee ech stelle mer grad vir, wann dee vun tel wär, ee vun eise Gamerinnen, an ech hätt Iech eppes Schlechtes zu him gesot. Dat do ass wéi wann s de am Arcade grad en Teamkill gemeet hues, dass de einfach fäerdeg gemeet hues. Bon, meng Äntwert ass, ech maan en Knockout. Energie hit mat L oder wat dat, wat ass dat? Also jo, bësse komesch, mee bon, mir hunn dat Schwäert dann och eng Kéier do gesinn, Ähm, ech fand dat wierklech net dooss gëttlech. Ech freeë mech do schon op sou real, real life Treffs wéi fréier an do en Championship ënnert eis ze maachen, wien de beschte Bowlingspiller erëm ass, wien de beschte Vurtler ass. Da musse mer just kucken et virum Iessen ze maachen, well deen hei läit nom Iessen just, da wëss de wéi dat ëmmer leeft. Dat ass geféierlech wann en zweete Menschen do schon do virgeet. Sou, kann ech dat do elo och maachen? Ass dann de Punkt fir eis. Also mir blaméieren eis net mat null 7, et ass schonn een Deent. Mini-Ziler reechen eis net komplett hei um herno um Youtube-Channel ze blaméieren. Oh, dat do war schlecht. Dat do war richteg schlecht. Mee cool. Et ass e bësse wat ech schwiereg. Ech hunn och jo. Ehm op der Mario Tennis Ace ech gespillt an dass bësse sou mäi Problem grad well ech dat am Kapp hunn. Ok hien huet dat do verréiert a mir kréien dann en spannenden zwee zwee mee den dee siwenter Modus gefält mer grad wierklech. Mengs et kann ee beim Bowling och aner Leit ofgeheie schreift de Steve alias Karakas Krasse Karkéis sinn och scho sou ausser Otem ech kréien däin Numm schonn nemme gespellt. Ehm wee weess ass hait méiglech. Ok, dei do geet an d'Niemandsland aus an hun mat mol eng kleng Féierung gemeet. Also stellt mer den haut net zevill fro, ech sin grad hei um Sport machen um Stull, just dass et besteet just den Satz ass e bëssen nach donieft, méi awer egal. Also dir wësst dat Scheng hei mam Joy-Con an der Rëmmefuchtelen an Lëtzebuerg hei op der Nintendo Switch Sports Zeen vertrieden. Sou. 3-3 erëm gehat, mee wat wat mir Angscht mécht ass all Kéiers dat mäi Männche bäim Opschlag, deen däerf et jo guer net zuelen am Fong, ey ei ei ei, also ech dat do spills de wierklech zu zwee, mee awer net mat zwee Bots, also du du du klonst dech quasi, dat gefält mer grad ierg si net, mee hie fuchtelt och ronderëm, dir gesitt jo, ok hien hëlt de Ball, hie war komplett an d'Ausgangszon, also merci derfir. Oh, okay, wann d'Baus gutt dat steen et krut hunn. Well sos wär et. Ech hunn d'Maske probéiert, ech weess net ob dat gesinn huet. Okay, geet deen an d'Hose just net. Voilà, Punkt, a mir si erëm vir. Vläicht kréie mer déi éischt 7er hin. Mä mir hätten eis dann zum Tennistalent vläit gewisen. Kriss de nach ganz gutt Menschen. Boah, dee kréie mer nemmi, mee okay. Ass net schlecht awer dat do gemeet. Ech muss generell soen, dass nemmi fréier. Dat huet sech geännert dat do mat der Steierung op jiddwer Fall. Sou, deen do war e bësse méi gewollt. Seet een mol einfach esou, wann een einfach an der Remail fuchtelt. Also Connection Rel Voi alias Oliver definitiv, do sinn ech begeeschtert dovun, well ech ka mech do nach erënneren, ginn aner Spiller vu fréier, déi do huet et wierklech geleckt, do hues de op d'Bäll gelauert an och grad beim Tennis, ech menge Mario Tennis Ace, muss ech näischt soen, sou. Gi mol e bëssen an d'Offensiv. Oh Gott, ëm Gottes Wëllen, dat do war d'Offensiv. Dat heescht, mir gi lo wierklech hei un de Punkt, wou mer mussen zwee Punkten Differenz hunn. Dat heescht, et gëtt e Match an d'Onendlechkeet warscheinlech. Oder mir verléieren vläicht nach souguer. Ass an d'Ausgaang, mä si erëm ee Punkt vir. Also musse lo Gudd dat den Boohoo gespärt ass, effektiv maach et hei net séiss, ass hei just Boohoo man an ech kommen, sou just bëssen schon en Schnaff, ech wees net op en dat schon héiert, falls jo deet mer leed, mir maachen hei wéi gesot Sport, den do misst e méi kréin an, hu mir et gemeet hei sensationell mat 8, 6. Hu mer gewonn. Blaméieren ass also net komplett. Ech muss scho soen, mir gefält dee Modus do och. Natierlech, Kritikpunkt vu menger Säit aus, voilà, ok, et huet een net ausnamsweis Sport, jo, merci, merci, et ass ok. Zur Kompensatioun, ech hat e Moien awer stäipesch dem Vëlo, ech hu schonn 30 Kilometer an de Been, dofir sëtzen ech um Stull an fuchtele just mat den Äermle ronderëm. an eng Kéier d'Spill scho presentéiert hunn an d'Vollversioun gesäit herno dann och esou aus an hunn scho vun näischt falsch gemeet. Ech hunn och aner Youtuber guer net matkrut dat déi dat eroplueden, dofir ech hu bëssen do mäin Doute. Salut Eric. Dann machen wir hier mal erëm eng kleng Bowlingrunde. Voilà, hei ist zwar klass Erik do an da leeft dat hei. Ja, merci Sam fir déi do aus. Du stees dat awer elo net vir. Bon, wann, wann ech, keng Ahnung, dann ass et eben esou. Ech brauch deen hei. Switch huet net mee ech maan trotzdem because I can, stelle mer de Buttek herno roof vun dohier se jo ech hu jo geschter schon enke probéiert ass näischt geschitt bis elo mee dat hei ass einfach Entertainment fir iech an ech giff soe wann ech fir de Release et eroof eroplueden do ass jo da kee Problem hoffen ech emol also wann dann esou ass Nitwendo dann dann da kaafen ech mer Spill einfach aus Protest net soen steierlech. Ech mengen, esou gutt ware mer nach ni wéi dat hei. Also wa lo wierklech eppes soll geschéien an da ginn ech dat duerch. Mee de Video, wéi gesot, do waarden ech nach e bëssen drop. Mir sinn eng Kéier Éischte gewiescht. Kucke mer mol elo nach eng Kéier. Ah, déi lescht kréie mer leider net. Da fale mer hei erof an der Positioun. Mir hunn do wierklech Profien, déi scho gutt am Gaange sinn. Kucken op dee leschte kréien, voilà. Mir hunn ëmmer nees d'Frei kee krut, wann eng Kéier dee Video soll erauskommen, vun deem ech jo e bësse geschwat hunn. Dee kënnt jo net direkt aus, Dir wësst jo, dat ech nach genuch opzeschaffen hunn, mee e kënnt enk enges Daags eraus. An da war et alt dobäi, hei de Krass Krach Gréiss, de Sam, also also den Ziege, de Rellewei an den Kuroi RL, den Erik. Ech gi soe spéitstens de Release-Datum hätt mer fir d'Hell eng Kéier, soen ech ironescherweis, emol eng Kéier hikrut. A mir sinn nach gutter Dinge hei, also. Oh, oh damn. Ech hoffen dat huet elo net als Sténg gezielt. Ech mengen mir verkacken dat elo komplett. Yep, war awer sou richteg. Mä wa guer net eis beweegt hunn. A mir hu schonn en Zäitlimit wou mer elo mussen oppassen. Mee mir kréien awer hei e Spare, dat heescht mir bleiwen am Mëttelfeld, iewes Mëttelfeld, mat bësse Gléck falen awer vläit elo erof. Muss mer elo kucken. Ähm, mee mir hunn eis virdrun, boah, virdrun ëmmer eis blaméiert an eis Gemeng e bëssen esou de Buedem erëm gutt, awer mir spillen net all ze schlecht, soen ech mol einfach. Voilà, déi éischt Ronn ass eriwwer a mir missten dann an eng zweet Ronn kommen. Voilà. Erfollegräich de Moment ass wéi wann s de en anert Spill spills, An du packs den éischte Bracket mol net, mir hunn et awer elo mol eng Kéier gepackt a stinn hei an Top 6 vun de groussen Natiounen mat Vertrieder vun tel respektiv KFC. Kënne mer do mat eiser schéiner pinker Kugel hei et beweisen? Sou, Konzentratioun an da schéissen. Voilà, sou geet et hei un. Also mir wëllen do scho vläit an déi nächst Ronn kommen. Dat wär e ganz schéine Moment fir eis. Kuck mer dat nach eng Kéier net widderhuelen, wierklech wéi ech mech do an d'Knéie ka sëtzen a sou eng Kéier mech stucken, wat ech am Fong am Real Life guer net kann. Mee bon, momentan denken ech leeft et awer mol. A mir gesinn, d'Punkten hale mer awer bäi, dat heescht ech muss mech elo eropschaffen. Bei een huet elo e bësse Pech, e probéiert et awer. Mee dann ass heen em KO gefaal do an wann ech wierklech kucken, heen huet en Strike gemeet an ass nach siwente well en einfach virdrun schon han dru gehaangen huet. Dat heescht mir hu am Fong e gudden zweet Ronn Ufank hei gemaach. Sou nächste Versuch hei. Ah nee do war net gutt dat déi eng do net wech ass. Hat mer lo vläit nach, boah ech probéiere lo mol eppes wéi dat heiten. Ah déi lescht, oh déi lescht hat ech net krut, mee bon at least déi zweit déi just do laanscht geflunn op der Säit hu fir eh. Jo haut funktionéiert et Loris. Säi Männche kann ee selwer gestalt, dat hu mer gëschter gemeet. Wann dee Video eng Kéier online kënnt Oliver, dann weisen ech dat eben och am Ufank. Dat gëtt ee bëssen zesumme geschnitt, keng Angscht. Mir sinn alt fäerdeg a mir sinn nach aktuell an d'Top 5. Elo musse mer eis nach eng Kéier konzentréieren an um sechsten Kader vläit och an déi Final do eran ze kommen. An déi Halleffinall, et war jo schonn e coole Moment. Voilà, dës gëtt e bësse besser gemeet. Rutschen zwar grad do liicht erof. Déi aner waarde mol einfach of, wéi et ausgesäit. Voilà, mir rutschen do elo erof. Dat ass e bësse geféierlech. Mee bon, muss elo mam Timing oppassen an dann deen do. Hoffentlech déi zwee kréien a mer sinn dann erëm dran. All hänkt dovun of, ob dee Gast do nach et mécht oder net. An deemno wéi misst et awer gedoe sinn. Mer si mat zu zwee op der véierter Positioun a packen et dann an déi Halleffinall. Also scho kleng Ziler erreecht fir eisen zweete Versuch hei. Kann ech mech net bekloen. A mir freeën eis eleng Kéier, wa mer an d'Top 5 et gepackt hunn. Also ech sinn anscheinend Top 5 Bowlingspiller. Ech spillen gen aner Spiller, et si keng Bots. Den den Sam huet mech och scho virdru bësse geneckt. Dat si wierklech rich Leit. Also den Online, du du du mengs wëll de d'Qualitéit vum Spill ass sou gutt, dat et keen Online wier. Mee dat si wierklech rich Leit. Dat heescht den Online-Modus. Merci Loris, also ech hoffen du hues dat elo net sou gemengt wéi ech dat mengen hei geliest hunn. Ech hat schonn aner Sportsversiounen hei sou a mir just eng eenzeg, mee bon mir wäerten elo wahrscheinlech dat do net méi packen, well do hu mer wierklech d'Profi elo ënnert eis an dann nach déi lescht Ae vläit ze kréien, da kréie mer se därwéinst. Mee bon, mir ware wéinstens dobäi an enger Halleffinall, also net hei ze vill dorop ze. Begannen, bon ech hoffen mol du mengs. Also ech hat schon déi aner Spiller drop, den d'Fuchtelspill soll ech mol einfach, mir haten schon eng Tennissession an wéi de Sam et virdu gesot huet, et gi just déi 3 hei an der Testversioun. Voilà, Strike, we are back in the game. Hoffen ech emol, kucke mer mol wéi wäit et elo dës Kéier geet, rutschen vläit just elo erëm raus, einfach erëm hei zu Strike hinzekréien. Bëssen zwar do Glack, Gléck gehat mat der enger do zum Schluss, mee bon, vläit, ech soe mol dass en Ziel, mee wa mer et wierklech an eng Final géife packe wär schonn hefteg. Muss awer elo net sinn. Voilà, leschte Versuch hei. Probéiere mer mol einfach hei mat allem wat mer hunn. Voilà. An da kéint et vläit méiglech sinn, datt mer esouguer an d'Finall erakommen. Mat bësse Gléck packe mer et esouguer an d'Top 3 hei. Nix Facecam also. Dat kënnt enges Daags méi spéit, wann ech mol méi Abonnenten hätt, well ech muss direkt bäi 26, also dat dauert nach e bëssen. Mee elo misste mer dann an d'Finall esouguer kommen, dat heescht, mer sinn an den Top 3, also ech hätt domat geduecht. Mir hu mer dat do eng Kéier duerchgemeet an ass cool, dat mer dat fir de Video schonn hunn. Just leider schued, dat mer elo vill Zäit hei verléieren, well et weess ech, huet et 45 Minutten Zäit a mir si laang an där Ronn hei am Gaang. Et war gutt, dat ech virdu nach erausgaang sinn, wa scho erausgeflu sinn, a virdu nach profitéiert hunn. Ech ka mat de Leit hei kommunizéieren, ass dat net cool? Sou, gib dein Bestes. Kriegt mir elo ee Schoss just, oder wat? Wat dat? Mol dräi Versich. Probéiere mer erëm eist Gléck. Voilà, do bleift eng leider stoen. Bësse schued, mee bon, mir ware wéinst dobäi. An d'Gesit bei deenen aner ass awer och net all ze gutt. Voilà, de Sperr wéi ze si krut. An da kucke mer, wéi et hei ausgaangen ass. Jo, Stress beim Deno, Demotest nei. Da kucken ech emol nach hei elo vläit eppes nach hinzekréien. Kucke mer emol. Voilà, et bleift eng Leiter do och bestoen. Mee bon, ech menge mir hunn eis hei gutt verkaf. Da misst et leider scho eriwwer sinn. An da kucke mer emol, wéi Punkte ginn ëm Joer gewiss, e bësse Spannung do gouf opgebaut an hei de KFC mécht et. Dem Tech ass den Ënnerscheed vläit, wee weess. Mir ginn dann hei Éischten am Ganzen, hunn eis do eropgeschafft. Also do maache mer eng Foto dovun a sti mer hei am Rampenlicht. Dat ass cool gemeet. Dee Score einfach do, Damn. Ech fonnt dat do wierklech gutt gemeet. Och wann s verluer s virdrun eng Kéier, si klappe souguer am Background all fir mech. Natierlech bëssen, et feelt fir mech den alen Me Modus, soen ech mol bëssen. Dat do si jo déi nei Me's, kanns et quasi sou soen, nei Männercher. Ech géif et net Me's nennen, einfach aus Respekt. Hei Su kréien ech geschriww, GG, Merci, Bowling Team TL confirmed, Sven, jo, där hat elo eng gutt dräivéierel Stonn hei mat mir de Spaass hei gemeet op Twitch. Dann e klenge Fazit zu där kleng Session do, also hie gëtt elo ronn 20 Minutten hei op Youtube dann spéider ee gesinn. Kritikpunkt muss ech wierklech soen, dat war gëschter d'Erliefnes, mir hunn d'Konsol ugemeet a mir hunn da mol geléiert, se merkt dass einfach just 45 Minutten op 3 respektiv haut waren zwee verschidden Auerzäite gemeet. Wann s de eng Auerzäit hues vu 4 Auer moies bis 4 Auer 45, weess ech net wat Nintendo do fir d'Europäer sech geduecht huet, Dat heescht, do waren der ëm zwou ewech gefall an déi aner waren elo wierklech hei vun 12 bis 12.45 hu mer se Sonndes gespillt hunn. Ech muss awer soen, in-game-méisseg, also et ass och elo hei am Chat oft gesot, oft genuch gesot ginn, kee Leck, zimlech flësseg. Natierlech hunn d'Leit bëssen d'Geck gemaach, spills et och net géint d'Bots, well et esou flësseg ausgesinn huet, mee do si mer aner Saachen erwinnt ze zum Beispill gewinnt vun der Wii-Zäit no oder esou, wat jo komplett laggy oder esou war, wann een dat online mobil gespillt huet. Dat heescht, do hu se wierklech Fortschrëtter. Please. Ähm, déi, déi Sportvillage do, déi mer grad gesinn hunn, ähm, do muss ee wierklech soen, ass gutt designt, backgroundméisseg hu mer ganz schéi Saache gesinn. Ech hunn just och lo hei e bësse schued fonnt am, am Modi, mir hunn ëmmer just Zoufall konnt wielen. Ech hätt einfach d'Propos gemeet, an hirer Plaz, du kanns einfach alles dräimol spillen, dräimol Bowling, dräimol dee Modus mam Fuchtelen, wou ech d'Numm elo scho erëm ni méi leider weess. An dräi mol Tennis. Alles am allem ass et e Spill, wat ech mer warscheinlech wäert zouleeën, wou ech mech perséinlech drop freeë wann do zemools am Real Life mat ee bësse säi Spaass huet. Mir hu just elo haut dräi Spiller gesinn, et kommen nach dräi aner Spiller. Shambara, Merci Oliver fir dat Wuert, mä enke reenert schrei, mee et dat war mir elo ze heavy fir ze halen hei alles rondereen ze maachen. Badminton wäert mech nach freeën, och Volleyball wäert cool ginn. An dee Futtballmodus sinn ech och gespaant, mee mir sinn och éierlech, do kréie mir eis Zweikers elo am Juni. Dat ass fir mech méi e bessere Futtball. Op jidderfalls eng eng Testversioun hei, den Online Play Test wéi et jo heescht. Gutt Konzept, just ausbaufäeg, datt ee méi hätt kënne spillen oder e bëssen anescht opgebaut, einfach dee Weekend kënne fräi ginn. Hei dann fir d'Auerzäiten erëm, wou si da wahrscheinlech alles just dofir reservéiert sinn. A vläit, wann all Mënsch Spiller no huet, nach Saachen um Leck dran, déi ech e bësse fäerten. Ech hoffen awer wann dee Video lo hei fir de Release rauskomm ass plus minus dir hat äre Spaass, dir hutt e bëssen är Meenung dozou gemeet. Op dëser Plaz dann och eng Kéier Merci u folgend Leit déi grad hei live den 20 Februar dobäi waren am Stream. Ech scrollen eng Kéier erop, et war de Krasse Kach Kéis als éischten, du koum de Relvoi eran, den Zigenol 3 war dobäi, den den den den wou kënnt de Loris Raptor hei, de Kuroya rel, also dat ware se schonn all. Décke Merci fir d'Matkucken. Ech hoffen dir konnten och bëssen äre Feedback man. D'Präsentatioun war fir iech gutt an da giff ech soen, elo wa genau eng Stonn heriwwer ass a mäi Fazit elo net 100 Minutte soll ginn, soen ech iech Merci fir d'Nokucken an dann ass et vläit am Real Life eng Kéier bei enger Nintendo Switch Sports Session. Ze vill Ässen dran? Ech hoffen ech hunn ech elo richteg riwwer krut. Wann net huet der nach eppes klenges ze laachen, hat ech meng Essproblem hei hunn. Mee dat war dat. Merci et nokucken an ciao ciao.